Nonro pod dhi nyime nikech ne kane idonjo ne chal kagima ne iluwo lain achiel mar dhokni. To chal kagima jopiny pod medo ipa- mi- mi paro mang'eny. Eh, Kaka wach mar teng'o no. Koro penjo ma okuongo mopenji ka ni to bende wan gi jotend eh, jo- jotelo ma ji oyiero kuonde misewuothegi ma gin joluo mag kuondego. Kuom ra- Eh. kuom ranyisi kidhi Uganda be wan gi ji moyier kaka jood bura mm. mane Uganda ma gin joluo. Uh, anyalo wacho ni gigi matimo gi sani pok ne amiyo siasa uh, paro ahinya mm -hmm. koro ne ok ang'iyo mm -hmm. uh, lakini nitie joluo mosebedo e telo mm -hmm. kaka uh, ji mang'eny ok ong'eyo kata paro ni Obote uh, jaluo mm -hmm. ma Uganda mm -hmm. to kod gima chielo ma ji ok ong'eyo uh, ng'e piny mar Zanzibar mm -hmm. kane Zanzibar yudo lo ouru yes. kowuok e lwedo mar Joarabu yes. nitie joluo mane okonyo mm. achiel kuom iluongo ni John Okello eh, joma nigi uh, uwezo mar timo nonro nyalo ng'iyo mm. iyudo ka liberation of Zanzibar was led by Luo John Kello okay. koro apa nitie joluo mosemako uh, telo e, e ngas mamalo mm -hmm. to kapar ka nitie mose bedo jatelo mar piny okay. to magi machielo ma ji isani to be uh, be yot jolu be yot mondo ji oriwre mondo wabed gi kama achiel tangono ni mano penjo mokalo okay.
okay. kid ng'iyo mano bende ing'iyo na weche mag um, the police, political structure mar dhout luwo gi wan uh, political gi cultural structure marwa wan gi gimiluongo ni kership kom mar ker mm-hmm. ma en uh, chuny rieko mar oganda luo e yore mag kitwa gi timbewa. Ok ang'e ni ma bende yor gomba ka gi jogo kum- kuonde midhiye bende en gima nitie En gima nitie.
en gima nitie gin giluonge nang'o Iluonge ni ker. giluonge ni ker bende Ruoth.
Gi- kuonde moko giluonge ni ruoth Ruoth. okay ah okay Koro chal gima pod in gi ting' mapek ahinya. Nitie gik moko mang'eny monego idhi fwannwa e nonro ma itimo. Ang'e ni otonglo to bende samoro jachendo to kata kamano gi nyalo mar teko mar Jehova Nyasaye to ibiro nyalo. Nyasaye to giluongo nang'o kuondego? Ja- Jalor? Ja- Ah, wiya wil gi gi nying Nyasaye no ang'e ah, wiya wil awila kode Obong'o koso?
Ah, ok obong'o Aha. Ah, wiya wil kode Okay. wiya wil kode matin kamano Erokamano ahinya. Kaok kamano, Peter, wach mar buge kinyalo weyo godo jo Kanyanam kawuono, ang'e ni pod wabiro loso thuolo mamoko bang' kisetimo nonro ma koro jing'. Ah, Katieko ago erokamano Victor kuom ah, thuolo mimiya mar wuoyo kod ah, joluo Mm. onagi. Ah, Katieko anyalo wacho an gik moko ang'wen. Mm. Gimokwongo en riwruok mar joluo nikech ji osepenja ni be nyalo bedo kod riwruok. Uh, kaka nasewacho riwruok e kind uh, loso nyasi kanyakla riwruok e kind be inyal kete thum ma ji nyalo ngolo e timo Kenya kamano kamano pinje moko kote Uh, gima chielo ma ipenja en mar siasa mapani mar Oinga, the Luo nation, ni be is it possible to politically unite the Luo? aparo ni mano inga to nyaka wache nikech en wach ma awinjo mang'eny. Mm. Uh, mara anyalo wacho ni be joluo man e tich uh, kata man e siwanda mag wuoth uh, kata travel companies bende unyalo loso cultural tour packages ma jaluo ma Migori dhi machop Bungo Pakwach mondo wabed ni wanyalo bridge the gap of information ma exist. Namba ariyo, En chieng' machielo ka ayudo nafas uh, kae kata e Ramogi TV, agombe mondo al- a- anyis joluo nikech nitie Acholi, nitie Alur, nitie Anyua, kaso nitie Luo Kenya, kaso blanket to te iluongo ni Luo. Ang'o momiyo magi joluo to blanket maduong' cha be luo. Nitie confusion kanyo mosepenja. Chieng' moro ka ayudo nafas ka Ruoth oritowa ah, e redio kata e wang' lich, wang' lich nyalo bedo maber. Agombo mondo I illustrate dragam- eh, diagrammatically kaka tudruok bedo momiyo wan gi anyua, acholi, alur, sheluk kasto wan gi luo and then the whole blanket is luo. Koro nitie luo malo, to nitie shilu gi diere ka plus luo ma kenya mm-hmm. ang'o makelo ma mm-hmm. ah, machielo namba dek en napenjo ni rech mar ngege en mm-hmm. rech ma ochimo ahero to ngege ni en nying mar bantu ka nitie jaluo ma ong'e dholuo matut wanyisa ni ngege en ang'o gi dholuo kapok nwakawo nying mar bantu ah, to wach mogik Nitie jaduong' moro naromo godo Usenge nonyisa ni ngege mochamo ni nyinge hie to ok en ngege. Ehe. Eh. Koro ong'eyo nyisa ni ngege nikech ngege en dho jamuon. Mm. Koro dholuo matie ngege en ang'o? Eh, Okay.
To mogik kabisa namba ang'wen, point namba ang'wen. Mm. Ah, Ah, kaka nasewacho mae omuom magoli ofukona mm. ji penjo ni to be in gi sponsorship mm. uh, jomoko penjo ni ah, company ni aneno ka duong' miwa tich magi matimo kenda gi omuom magoli ouka to amor mar time nikech omiya thuolo mar ng'eyo gima an kendo omiya thuolo mar puonjo joluo gima gin mm. koro morna en ni to gin joluo adi mapuonjo kech katiyogo omuom tapuonjo joluo ariyo to gi katiyo gi omum to apuonjo joluo milion achiel. Nitie pogruok. Kipuonjo ji mang'eny imor nikech information miyudo ni ochopo ne ji mang'eny. Koro ka ji nyalo um, manyo kuonde ma video na nitie e YouTube iluongo ni KP Travels. K en Kogot, P en Peter, koro ang'ado ni KP. Mm. Kaso Travels en en dho ngere Mm. iluongo ni wuoth. Kinyalo dhi e YouTube channel na

Musa Juma pado mane owero godo chal mar weche e piny Sudan kane pok opoge e Sudan gi South Sudan. Dr. Riek Machar Kane otemo pimo oganda Luo moko bende nodak e pinyno ma South Sudan machon iluongo ni Sudan kane pok gidhi referendum mane opogo piny e diere ma Sudan ma malo nodong' kaka en ni Sudan ma mwalo notis ni nying ma South Sudan yande ka higa mokalo ne giloko sa margi ng'e ni nyocha wantiere gima waluongo ni time zone machal kodgi sani South Sudan kocha aparo ni en saa ariyo gi dakika piero ang'wen gabich